A voihnih ah CCCA Australia i kan tuk sunglaw tukmi civui ah caan hmannak caan kan hmuh caah lam a ka hruaitu Pathian chungah lungdonnak chungkhar lo ka nei. Caan a ka petu ṭuanvo ngeitu upa kan dihlak cungah lungdonnak tampi ka nei. Lairam hmanh ah kan i ṭhen pah hna i khuakhat le khuakhat i tlawn a har i tampi i ton hi har ngai nain hika ram ah minung tampi i tong i laimi phun tein Pathian bia ti kho tiang i lam kan hruaitu in Pathian si. Hi caan hi sunglawi bantuk caan hmun tiang lam kan hruaitu kan Pathian si. A dawtnak vel ngan tuk kan Pathian min thangtha ko seh. Lunglawmhnak phun ni tein chimnak kan Hakha i Khrihfa vialte aiawh in CCCA cung ah lunglawmhnak tawite ka langhter duh. Ka rak thei lo nain kaa rak phanh tikah ka theihmi cu Laitlang i cawnpiaktu kan sawmte kan pale vialte hi hika i rian rak ṭuantu nan si caah khan cucu CCCA chim zawn lunglawmhnak chim zawn a nuam. Pakhatnak ah Rev. Jafet Lian, HDA tuanpiak tu nan sawm kho tein Khrihfabu he ka vialte tha nan rak campiak in a lawm tuk. A pahninak ah Rev. James Pin Kung lunglawmhnak pakpi kan nei, HDA One Friend tiah kan cawnpiak. Caan karlak ah Rev. Saidiat Thang zong Pathian nih lam a hruai i ruahlokin rak phan i karlak ah caan a hmang ko. Kum thong hnih le kum hlei nga chung zong ah KBC lawng sehlaw HDA zong nih tha kan cam, atu in President Rev. Dr. Dennis Sungmawng zong sawm kho ding an thlacamnak si i nan cungah lungawnnak tampi kan ngei tikah zaw pakhat. A pahnihnak ah keimah ruah lo tein hi bantukin caan ka hmuh caah kaa lawm ngaingai. Caan karlak i bantuk hlen hi caan ngei le thiamthiam zong tam piak ngai nain karlak ah lungawnnak tampi ka ngei. Hi tuchun i tampi ka chim tel lo i tuchun i ka relmi Baibal ca hi Nehemiah cauk si. Nehemiah bangin Pathian nih a miphun sinah rian a ṭuannak a si. Hi Nehemiah co hi ṭhenthum in kan ṭhen khawh. Keimah nih ka ṭhen mi si. Baibal thiammi nih tampi in an ṭhen nain kei nih a tlangmi ka ṭhen vemi cu pakhatnak ah cun pumpak in revival, pumpak in ṭhatkhawhnak nun hi cucu pasarih pariat tiang kha um ti kha cucu ka hmuh mi si. Cun pakua le pahra tiang kha Khrihfabu chung i silole Mirang holh cun indoor kan ti lai indoor revival chung i ṭhangthawhnak kong kha cu kan hmuh i si. Hlathlai in aa thawk lai meithum tiang kha outdoor revival leng i chuakmi ṭhangthawhnak te kha a tlamtlin pathum in kan hmuh komi ka si. Hi kan tlangtar hi pakhat sinak ti ka si i mi theng in ka rak thim lo. Asinain tuzing a thim mi tho sala sau se ti pawl cu tangkar a tam pian a kang khammi si. Asinain tuzing an kei ne chim ka duh mi pakhat si lo in revival hi nihin ah Laimi nih kan duh bik mi hi kan Khrihfabu ah kan miphun ah kan ram ah hin revival tla se ti hi kan duh bik mi si. Cucu kan thlacamnak ngan bik mi zong si. Asinain he vai ah nih kan cawnpiak mi cu cu revival tlaknak ding caah cun revival tlam tam a duhmi i lungput pumpang ah hin revival tlam sa se ti tu Pathian sa cucu khatlei kam kan mun si cun revival kan duh i revival ṭhakpawhnak pinlei ah hin Pathian nih tinhmi a nei i inn ka khaanmi chung tiang lawng kha revival ka si lo Pathian mi a si lomi hna sin tiang in revival kha zumtu nuna in tla seh ti a duhtu kan Pathian si. Cucaah cucu he pehtlai in Nehemiah nun kha thaizing ah hin pumpak in kan dihlak ne ca cun CCCA zong cu dante na tu hi a voi thok ning in riantuan tu nih kan duh bik mi le nan duh bik mi slide te ro rin tam ti kan thei lo nain Australia ram i um mi zumtu vialte kum khat sin ah dihlak hi Kum kan sinak hmailei ah vawleipi tiang riantuan khotu sinak ding ca hin riantuantu thawk in pumpak in ṭhangthawhnak nun i kan nun i thawk ding kha cucu Latini missiti ka ruah caah ṭhen thum aa ṭhenmi ah khan hram thawk ding ṭhen lawnglawng kha zingzan ah i hei hrim lai. Hi Nehemiah ah tuanbia kan zoh tikah hin Ezra he aa pehmi tuanbia a si. Israel mi hna hi Pathian nih a bia an ngaih lo ruangah ramkip ah train le pek hna a fawinak an sung suksuh. Assyrian pawl nih an tlaih hna i ral ah dap tuk in dampi hna. Mah dih hnuah Babylon nih hin voi thum theng tiangin fak tein an ram an kalpi hna. Hi sihmanhsehlaw Babylon chan lioah Persia le Pathian nih ṭhawnnak an pek tikah Persia siangpahrang bangin ramdang i ummi Israel pawl kha Pathian nih ram ah kirnak nawl a pek hna. Cu a pekmi hna cu biakinn sa ṭhan dingah tialmi Ezra nih minung zeimawzat ah a kirpi hna tiah kan hmuhmi kan si. Cu Ezra nih a kirmi hna kum hlei thum hnuah khan Nehemiah bangin Bawipa nih a mi pawl vanpang put rep ding i kirpi thawknak hna ka si. Hi thaizing he Bawipa nih nan kir a za cang ti men in a kir tan hna lo. Kirpitu tiang i hruaitu Nehemiah nun hi thlarau ṭhawnnak le revival thang khawhnak he a khatmi nun a si caah Bawipa nih a tuanmi si. Cucu tuzing caan ah kan dihlak kan philh lo dingmi kha a khat hna. Nehemiah cu na theih bantukin Siangpahrang i mitsur hrang taimi hripi hna tu cu kan bawm hi a si. Cucu tawinak in chim cun siangpahrang sin i umpipa ka si. Siangpahrang bia a chim lai le rawl ei lai tikah a pawng i a dirmi cu mi lianngan taktak a si. Nehemiah hi zei caah dah hi tiang i hin in Bawipa le cawisan kan tinhmi cu serment, rianṭuantu, waitress tuktak, waitha tuktak si lo, lianngan taktak officer tiang i Bawipa nih thluachuah a pekmi siibawipa um timi cu ca a si. Nai in kan philh lo ding nih khoika hmun hmanh hmaan u sulaw khoika hmun zong kal ko sulaw, sal dirhmun in tang ko hmanh u sulaw, Bawipa nih a herh tikhan sang bia kan chia kho tu Bawipa si ve ko. Cucu kan dihlak kan i lawmhnak nan ngaingai si.

theih lai i misurhang taitu misurhang taitu le changreu putu ti bantuk pawl hi bawipa siangpahrang an thil an hunter ahcun thah colh kha an si tikah Baibal caang sunglawn a si mi hmai pahnih lo i um tikah an hmai panh palawng Nehemiah nun i power tuk mi cu teacher nun a nei lo tinak a si a dir in siangpahrang hmai a dir tikah a mit hmai a panh kho rimrim lo i siangpahrang pa nih ti min sung Nehemiah zei ca dah na mithmai a panh lo ti kha i cawn chim. Cu tikah Siangpahrang pa, zungzal in nung ko seh, kan pupa hna thlan umnak khuapi cu a rawk ko i kutka hna cu mei nih a tang dih tikah hin zeicahdah vaichia lo in um ko hnga ti kha Nehemiah nih chimmi a si. Pakhatnak, thaizing ah Nehemiah hi a sangmi dirhmun ah a dir i Bawipa nih a cawisanmi a si ko nain zeicah dah Bawipa nih a ka cawisan ti lungput a thil lo pengtu pa a si. Voi tampi ah hin Bawipa nih kan cawisan nain a kan tinhpiakmi kan theih ti lo tikah caan sau kan dirhmun ah kan dir khawh lomi hi thil hal si lai in na zulti taktak mi si. Nehemiah hi a pahnih nak ah uahnak a nei lo. Kei cu ka ti tawn. Voi tampi nih bawi he i thei le ni lianngan dirhmun i dir te hna hi bawipa nih thluachuah pekmi a si sung. Nan i voi tampi ahhin mi nih pakhat upa bawi he na theih tikah, mi lianngan he na theih tikah, an i thei cio, an thei khawh cio, kan ti khawh cio ti lungput he Laimi kan hmang tawn. A taktak ahcun biachim kho dirhmun le uktu hna pawl he biaruah kho dirhmun tiang i cawisannak thluachuah hi bawipa lawng nih a ngeimi a si. Na cu philh lo dingmi kan si. Cucaah upat ding cu cu na tuah khawh ve, na ti khawh ve ti lungput i lai mi nih kan tei ṭung bik ah cucu Nehemiah an nun ah hin Hebraian mi an si. Hi Nehemiah nih ṭihnak zeihmanh a nei lo. Zeicah? Mi hmaiban nung ko lo, a rumnak, a thil ti khawhnak, siangpahrang hmai i umnak nan a lawmhter ko lo. Zeicah ka ti sat cun Bawipa nih a timhpiakmi a miphun hna kha hnulei ler in a zoh ṭhan tikah a mithmai a panhter lomi cu amah cu aa nuam lo nain a rawkmi miphun le a ram ruangah mithmai a panh lo ti ka Bawipa bia nih kan cawnpiak mi a si. Tuchun caan zong ahhin na dihlak thi hlah sih. Lairam, Lairam sau lawng ka ti lo, atu ka chim tikah hin, hi kai rami nih hin, Lairam hei chunh ding ti lawng ka ti lo, Bawipa nih aan pekmi hna le Khrihfabu, Bawipa nih aan pekmi hna organisation kan tuan ni tiang hin in hnulei mimer in zoh hna seh ti a kan duh pengtu kan Pathian si. Laimi tiang lawng lawng ka si lo, Lai mi tiang lawnglawng kha nih hei ruat rih hlah usih. Cucu Bawipa nih kan duh. Dawtnak taktak thinlung a ngeimi hna nih cun a miphun a zoh i a rianṭuannak a zoh tikah zeitik hmanh ah hika hmun ka dir ko caah poi lo ti lungput a nei lo. Mithmai panh lo le nuam loin Bawipa sinah bia a chim tawntu hna hi Thlarau a chung i Pathian nih rian a ṭuan mi hruaitu an si tawn e tikah Bawipa rian a kan cawnpiak mi a si. Cucu kan philh lo ding. A pahnihnak ah A ram nih zeidah herh tika ruang ei cu tikah zeidah a herh na duh bik a chim tiah ti tikah ka ram ah kir ka duh ka ram ah rian tuan ka duh ti kha cu chim a si. A taktak ka ram ah kir ka duh Nannih zong hi atu hi ka ruah lengmang i Malay ah hin an nun cu an nun kan chim lo chapo nan timi hi si a taktak si le si lo kan thei lo lai pa hi a nupi le fa le au hna lo an ti amah lawng hi Malay rak phan i Khrihfa pa cu an ti so Khrihfa pa tuan i rawl ei an sawh tawn ah a chim tawn lengmang mi cu Lairam i ka nupi le ka fale vial rawl khawlo ei kei lian hi kaa hmun i bantuk rawl ka ei zeitin he ka kaa kuat lai tiah awther te hin a chim lengmang ti a si nain ei taktak in tor rak ei an ti. Lai le hei chim ter tum nupi le fale ka rawl hei ti ter tum rawl tam nai ei mi lungput tha si lo ka si lo ne mai ang a ka

Cucaah Nehemiah nih changreu va pek men le rawl va pek men in a miphun sinah va lawmhpi men in aa tim lo. A hrang taktak a simi hi zeidah si ti hi kan hrawh lai ti lungput he a kir tikah Bawipa nih kan chawnh. Bawipa nih kan chawnh. Na Khrihfabu hi na kir nawl tikah Khrihfabu an i lawmnak ding caah hmaiṭha na hmuhnak ding caah ti men in kir. Zeimawzat nan in duh lai nain a caan sau lai lo. Sihmanhsehlaw a herhmi taktak na kir nawl si ahcun thangchiat mualpho zong tong ko hmanh law na Khrihfabu le na miphun le na ram le na riantuannak hmun ah langhtertu Bawipa si. Cucu biapi taktak. Cu biapi taktak a si. A kir naw, a kir naw ti lai in Kawl taktak Rechalam ah pai hi revival an nunai hmasa dir dun te cun ke cu Bible caan sau lawng an paruk chung le pakua chung a thanh. Nehemiah nih rian a ṭuanmi a hngalh khomi vialte nih Amen an pek i tihi um lai khatnak ah. A pahnihnak ah Ezra Baibal cu a relter i biakinn chungah an i lawm tuk an lungton i an dihlak nih Bawipa thangṭhat i Amen an ti sung. Cun revival hi zeidah a phawt kan chimh pumpak private pumpak personal kan nun i mi he hawikomhnak in amen ti biafang cu aa thawkmi si. Cu amen cu nihin CCCA zong nih kan i tinhmi pumkhat sinak a si. Pumkhat sinak hi chim lengmang i pumkhat kan si ti lengmang i a amen kho lomi nun hi zeitin hmanh ah Bawipa nih cuah pe lai lo. Cu a biapi taktakmi amen nun a si. Zeidah a phawt cang? Cavapa kan ram ah kir ka duh a ti lio hin la kaw misurhang tai men nih a si pa hi siangpahrang bang nih amen a ti khawh ni hi a pumpak ngun ah hin thlarau thawnnak revival a lang cang ti nak cu kan ni su ana lu ro hin in rian tuan tu hna zong hi ka tu ok si ka tuan ok si hi kan tuan lio ah hin Bawipa riantuan ahcun a si kho lomi thilnung tiang zong i a remh khotu Bawipa si ti lungput in nei hna seh ti kan duh i kan Pathian si. Kha a kir tikah hin tlawmpal an dilak zola i atu le thil bantukan in changreu le rawl pek hi zuar kir law a kham taktak a simi zei na si ti kha kan sawmai ding a si ko. Cucaah a kir tikah hin ningcang lawi kir fawn law ṭha tein a kir. a kir cu siangpahrangpa sinah nawl ngei mi cu siangpahrangpa zaangfah tein ka kal tikah hin Jerusalem pa kam tuahnak ding caah thil ka her lai keimah umnak ding ca zongah thil her lai cu thil vialte ṭha te i ka hmuh khawhnak ding caah khat lei ram i thingram nawl a neitu pa hi thil peknak nawl ka nei ko an i car vialte phun dang cu cun pa mission cu a mei pa mission hal ṭha te Kei caah cun siangpahrang min ka ra hi an ka thei maw siangpahrang ka min dir mifa ka si hi tuah hi tuah ti ana amang lo nawl a ngeitu nih siangpahrang i timi chung tiang tar ka van se cun ram miphun ah teinak ka hmuh lai ti lungput a ngeitu ba si zo fak dong in fa dong in sinam luang ko lai ti ka ruah tu zongah ka chim le lai lo tiah ka ti nain ka chim tin cu pathian hi kei cu heting an tuah kun sai an tuah chom tiang nan meik dik le Thawngtha phuannak Khrihfabu kan ngeih mi zong ah hin sikaan a nei i ningcang te kalmi nun hi Bawipa thluachuah pek hi a chim lengmang a si. Hitin hmanh ah sikaan ngei lomi, ningcang te kal lomi nun hi caan a sau bal lo, rau bal lo. Voikhat ah hin bawmh ṭo tuk nain voikhat ah hin a nuam tukmi lo nain caan a sau bal lo, rau bal lo. Sihmanhsehlaw ningcang te kalmi hi a dongh tiang in a hmunhtertu Bawipa si kan Pathian min ṭhang hna u sih. Tuchun zong ah hin caan an rel lai, an theih lai lai, nangmah zeidah tang? Lairam a thin tak i cang. Thaizing Rittua vailamtang chung a than cang lai kha tu kan i la than cang lai. Hakha vialte. Hi zongah hin ca kan nu hna, atu kong hi vailam kun kong za seh, riantuannak kong vialte seh, Australia cu biahal lo nan mang lo, ka chun phuan lo khawn ah. Zun caan tial mi zong Australia lei cu zeihmanh nan tial lo i, nan theih lo diam a si, nan huam lo diam a si, ma maw nan theih i nan tial lo ve cu nan theih lo. Saram ramdang do nih takpi an rak tial i ka lungthin chungah ngai a tuar a tlungmi tete zong nih thil tampi an hal lai phundang vunruat la law Hakha i kai kong sung vialte i hawikomhnak ai hin kum thum leng tuanvo ka nei nak cu cang hruaitu thil a cangmi kong paoh hi metin an tuah zeitindah thil cang ti hi thil pakhat Isu an tial lai ahhin ka u an tukmi minung hna cu phung rak chami zaangfah te nawl cu nan si maw si? Hakha Kaitawng Sunu ṭha na si maw si? Retheih nan duhmi te um in nan chim ko hau ah chim. Ka chim na i mah bantuk pawl cu ka uar bak men ah a si. Asinain, hal loin le zeihmanh ngal loin pakhat nih a chimmi paohpaoh i a chimmi pawl hi ram ah kan kir tiah ti nain ningcang loin parmission a lami an si. Ningcang lo i thawh a hmangmi si caah zeitikhmanh ah teinak an hmu bal lai lo timi ka zumh. Cucu kan philh lo ding mi. Tutan Lai lamtum kong zongah kan lung lungre thei tuk. Ka camcin lo. Vai lamtum a tuahtu hi Reverend Biak Din Sang si. Reverend Biak Din Sang si vai lamtum a man in tuah. Trump Khrihfabu vialte a hawikomnak nih hin Melvin kan Melvin cu vai lamtum an phoh lengmang caah atu cu kan mah hawikomnak nih nih vai lamtum phun khawhnak ding hmun kan kawl lai i Kha lei kan sok lai. A nuam ai lam tung phun ning cang le tin a si. A lam in sak ning cang kan dothlat lai. Dothlat tu ah chairman le secretary si dah seh, mah nih cun kan tuah lai. Mah lio ah cun vai lam tung hmun tin kan lawm ai ve. Ah, biak u biak ding sam cu upadi lei mi si, upadi thiam mi si, tampi rian kan kam si kan lawm kan ti. Sana rauh laan ah piatlaan kong kan hal pin ah Midang tein permission na tuah maw? Holh na hal maw? Nan ṭin deuh maw kan ti tikah pakhat hmanh an ṭin ti lo. An ṭin ti lo tikah kan lunglen nuam lo. Laimi cu nan ṭin lo cu ta ban ti ahhin hnetchiam ah timi ru a dih ding a si. Rian pakhat ṭuan tikah le ningcang teih ṭuan ka hau ṭuan tikah zeitin nan tuah lai kan ti i tonnak an timi cu kaan cam lai. Lai pawl sungtu nih caan an ṭialpiak te lai. Mah thil hi ningcang loin tuahmi sihmanhsehlaw Laimi caan ṭhami cu caah nan bawmnak lai le ningcang te a sak khawhnak ding caah lo le holh tiangnak lai kan in nawl tiah caan an ṭial ve hawi cu hram si lai. Mah tete kha rian kan ṭuanmi ka si. Nihin zong ahhin Kaki tein kha thil a can tikah Khrihfabu le miphun a daw taktakmi hna cu A lamchuanhnak men in a chimmi an si lo i a fuk taktak in hngalh aa zuam ding a bawipa nih a cawnpiak hna. Ka zeitik hmanh ah thil lo ding keimah tawi nan chim ta lai. Voikhat cu kan inn tam i ummi siamah nu hi a mit siamah ka ti cang i hodah an tam a siamah um ti hna cu ka thei cang lai voi tam. Siamah nu nih timi cu thaizing a kan ah zungzal sia cu a buai. An nu he ni si. Nicah an thala awng bak a cheh i kuai nih

tiah tiin voi khat a cheh hna. A kut kha ding lo tuk ka mu. Pa sor te su mi cheh phun ko dan bang lo su. Ki phun lo an man mi ta hi phun dan bang lo e. Ba tikah ka cheh tikah ka jalan. Voi ni ka cheh jalan. Voi thun tak su phandak chung kai dio kan ka cheh ni a long te tu su. Ba kuai mi ka si. Ani an dang yom ni sa ba min ra ngai in sa chung a buai. An nu zong dai te la kot lo tu ka si. Children so kan tak

Hi caan a panh ai in hi vawlei ah vawleicung ah hin Communist ram te lah Yugoslavia ram te lah ingtuar tuk mi tam tuk an um kan nih kan ram i tuarnak hi chim an i tlak rih lo hmai le an i tlak ti le zong si rih kho mi si ko thangpi zong in fak zong si rih ko asinain acozah timi le riantuannak timi ningcang te kan tuah mi cungah hmun khatte dir hi a nuam bik si ti zong kha kan thinlung chungah thil lo ding a si la ka ti ka ti tikah A hmaan lo caah a bochan, a hmaan lo caah a bawm lo ti ti lo. Kai phawngsung vialte nih thlacamnak in le ṭanpi ding le a her le hal piak ding ti kan dir ve ko nain hmailei ah kirhnawh nun hi a hmaanmi siseh tirhtu cu Bawipa a si. Nehemiah nih hin ningcangte an theih he kirhnawh tikah Bawipa nih cu chuah pek. Permission a ngah, thing a ngah, rian a ṭuanpi hna tikah amah lawng nih ṭuan lo, Ka ra cang hi. Hei nan ni tuan u, nan ni tuan u ti lo. Tlangbawi nang le poi pawl, nang le le tama thiam mi pawl, nan ni thiam mi pawl tiah sak fawm a ṭil tuah. Tuah tuah tuah. Tuan u, tuan u, tuan u, tuan u. A tuan ter hna tikah hi vialte nan tuan ti lai i a ti i pakhat te a chimmi cu cu lawng si lo a pakhat nak kan thianh dingmi cu mi cung i ziar lehnak kan ngei. Mi cung i a miakṭhawknak thinlung kan ngei mi keimah nih nan ram ah ka ra i nan ram ah ka ra i damter dingah ka ra. Nannih ram i um ciami tuu nih nanmah le nanmah leiba hmanh i ngaithiam duh loin a miak ruangah inn le lo tiang tlai in pakhat le pakhat dawtnak ngei thiamnak ngei lo in an um. Keimah nih tampi tangka ka cuai hna, ka ngaithiam dih hna. Cucaah cu bantuk vialte nan tuah dingah a tuah lomi paohpaoh kha nan chungah a harnak phun lai ti kan ti tikah a dihlak in Amen an ti i Bawipa hmaiah lunglawm tein bia chim tikah Bawipa bia nih kan serpiak a si. Thil ṭha a tuah i mi he aa hmu kho i mi a fuh ning a thiam i mi he rianṭuanṭi a thiam tikah a nun ah khan mi dang he rianṭuanṭinak ah revival tluntertu kan Pathian a si. Bawipa nih bia cu sualnak pe ko seh. Ni kan revival cu sangtu kan duh Messiah dong an nirih le biapi nih kan luanti cu

Cucu cu salo Nehemiah tu bik a si. Thla an tampi ka chun lai lo ti zungzal a ngei. Nehemiah cu cu cu nun chungin rian a ṭuanpi hna i cu nun cu rian a ṭuan. Dotu nei maw nei bantukin ei. Nehemiah dotu nei maw nei tak tuk dotu nei. Ho nih dah an doh? A riantuan hawi le pawngkam i ummi pawl le a dangdang pawl nih an dawh. Sihmanhsehlaw a chimmi cu tampi, a Baibal changkan cu ka chim zongah khan caan kan ngeih tuk lo caah chimmi hna cu, Mah pawl nih cun tluan an in duh, mah rian a ṭuanmi hi an nahchuah, mah rian a ṭuanmi hi amah i ngaithlamu na rian cu a si.

Nangmah Bawipa nih a lungpi sin cun tampi na chim thiam lo chungah na chimmi kaa nih kaa thum ah khan mi nih hawi ti cio si loin thlarau an chungin tikah Amen an pek si cun revival na kan ah thawk ko lai. Ti cu Bawipa nih duh a si. Kannih cu si lo. Cu bantukin fakpi an tlung lai ni hi keimah thawk in mu. Thinlung chung bainu cu mi ṭhatnak chimnak nih mi ṭhat lonak chim hi

Dongdang bik ah ka tlamtlin cang caah Nehemiah ka tibu cu do zeihmanh ah rel lo ka do ko na seh nan nih zong nan Khrihfabu ah nan miphun ah Kawlram nan kir tikah ram dawtnak taktak le na rianṭuan hawi le nangmah pumpak in thlarau ṭhangthawhnak le miphun dawtnak i a kirmi na si lio ah dotu tampi na ngei lai ti ka philh lai. Sihmanhsehlaw kha dotu vialte nakah phunphun in khuakhang ko hna hmanhsehlaw

an pumpak luan bak i ṭhash awm aa khen i thlarau nih an khenh bak a hau. Biatak an theih hau, Pathian bia nih lam a hruainak hau ti kha a hngalh tikah atu bantukin civui an tuah, Baibal conference an tuah tikah Nebuchadnezzar an tuah sawh an hmuh lai. Cu tikah keimah ka ra i keimah nih bia ka chim lai caah a si lo. Mah vialte atu atu hi keimah ka si tiah pulpit chung ka chim lai ti lo.

Israel le cu le Ezra nih chimrel tikah mi vialte kha an i lawm tuk i an lila in an kun i Bawipa min khamṭhat ko seh an ti. Amen an pek i voidang revival re ah lo lo an chung taktak ahhin Bawipa nih a ṭhen hna. Cucaah cu revival cu zeidah a tuah? Biakinn chung le an kua chung an i sariltu ah Cu an tuah dih hnuah biakamnak an neih i hleikhum tiang an zohcia tuk. Vawlei khuazakip an chan chung vialte tiangin outdoor revival tiangin a tlun khawhnak i Nehemiah le bawipa pehtlaihnak Nehemiah an nung in Thlarau biatak le miphun a dawtnak biatak a ṭhatnak dawtning a thiamnak ningcang te rian a ṭuannak vialte kha Bawipa nih thluachuah a pek mi si tiin kan philh lo sicun hruaitu thawkin kan pumpak in